سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەم زنجیرە ڤیددیوێدا هەوڵ دەدەین کورتکراوەی زنجیرە کتێبێک بڵاو بکەینەوە ناونیشانی کتێبەکەمان مەملەکەتی شەیتانە کە لەلایەن نووسەری بەناوبانگ ماکوان کەریم کاری نووسینی بۆ کراوە. ئامانجی نووسەر لە نووسینی ئەم کتێبە ئەوەیە کە چەواشەکارێکانی سیحر و جادووبازی ئاشکرا بکا. هەروەها ئەم کتێبەی نووسەر باسی کۆمەڵێک ڕووداوی زۆر سەیر لە خۆ دەگرێ کە خودی کەسایەتی ماکوان کەریم بەشداری مەیدانی لەم ڕووداوانەدا کردووە و لە کتێبەکەیدا بۆمانی باس دەکا و نووسەر دەڵێ کە ڕووداوەکانی نێو ئەم کتێبە لە ژیانی ڕاستیدا بەسەرم هاتووە و تەنها ناوی کەسایەتیەکانی نێو کتێبەکەی گۆڕیوە ئەویش بۆ پاراستنی ناسنامەی کەسایەتیە ڕاستەقینەکان هەروەها کۆمەڵێک زانیاری زۆر لەخۆ دەگرێ سەبارەت بە چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ بابەتی جنۆکە و سحر و جادووبازیدا وە ئەگەر هەر تاکێک توشی حاڵەتێکی لەو بابەتە بۆیەوە چۆن بتوانێ مامەڵەی لەگەڵدا بکا ئەمانەی باسمان کرد زانیاریە گشتیەکانی کتێبەکەن وە بۆ تێگەیشتن لە تەواوی چیرۆکەکە دەتوانن بینەری بەشەکانی تری چیرۆکەکە ببن لە ڤیدیۆکانی پێشوترماندا بەڵام بیرتان نەچێت دەتوانن پشگیری زیاتریشمان بکەن بۆ بەردەوام بوونمان ئەوش لە ڕێگەی ڵایک کردنی ئەم ڤیدۆیە و دەتوانن سبسکرایپی کەناڵەکەشمان بکەن بۆ ئاگادار بوون لە هەموو چالاکیەکانمان ئێستاش با دەست پێ بکەین. چیرۆکەکەمان بەم جۆرە دەست پێ دەکاتەوە، لەگەڵ پەروانەدا هەستی هەرزەکاریم بۆ گەڕابووەوە، وا هەستم دەکرد کە گەڕەک و جارانی سلێمانییە و کەسایەتی و تەمەن و هەموویم لە بیر کردبوو، پەروانە یەکێک بوو لەو خۆشەویستانەی کە لە دەستمدا بوو. دۆزینەوەی ئەو لە کەشتییەکدا، لە ماوەیەکی کەمدا دروستبوونەوەی خۆشەویستی و گەڕانەوە بۆ ژیانی منداڵی و بەرائەتی هەرزەکاری بۆ دروستکردم. دەستم لەناو دەستی پەروانەدا بوو، بەرەو ژوورەکە دەڕۆشتین. کاتێک تەماشای دەکردم، لێوی بە ئەدا و ئەیگەزی، زیاتر ئەیووڕوژاندم. خۆشەویستی زۆری دەربڕی. مەست بووم بە دیارییەوە تا چووینە ژوورەوە. بەخێرهاتنم کرد و چاکەت و جلەکانی سەرەوەی داکەن و منیش چووم بۆ توالێت و تا هاتمە دەرەوە خەریکی ئەوە بوو هەموو جلەکانی خۆی داکەنێ و منیش وەکو پەیکەرێک بە دیاریەوە وەستابووم بە زەردەخەنەیەکەوە تەماشای کردم و ڕوو من هات وەکو چەکوشێک بکێشن بە سەرمدا بەو شێوەیە ئازارم پێگەیشت لە دەمەوە هاڵاوێکی گەرم چووە ناو لاشم و لە پڕ پەروانە نەما و ئەوەندەش ئازارم پێگەشت لەسەر بێدی ژوورەکە بێهۆش کەوتم کە بە ئاگا هاتمەوە زۆرێک لە فەرمانبەرەکانی ناو کەشتیەکە دەرگای ژوورەکەمیان کردبۆوە لە ڕێگەی ژمارەی ئۆتۆمبێلەکەم کە لە گەراجی کەشتێکەدایە چاوەڕێیان کردبووم دەبێت دەربچم بە تەنها ئۆتۆمبیلەکەی من مابۆیەوە و بەوەدا دۆزی بیانەوە من لە چ ژوورێکدام و هاتن و وتیان چی ڕوویداوە ماکوان هەز دەکەم لە شەوە بوراومەتەوە و نائاساییم فەرمان بەرێک تۆ گەیشتویتە تا ئەڵمانیا سویسی ئۆتۆمبیلەکەمان بدەرێ و ئێستا ئامبولانسێک بانگ دەکەین چونکە وەزبەی تر لە ئەڵمانیاوە سەردەکەوێ بۆ سوید ئێمە دەگەڕێینەوە ببورە کاتمان نییە. ماکوان، زۆر باشە ئەوە سویچەکەمە ویستم هەڵسمەوە هیچ ئازارم نەبوو بەڵام قاچم بە زەویەوە نوسابوو هەستم بە ماندووبونێکی زۆر دەکرد توانای قسە کردنم نەبوو ئاگام لە خۆم نەبوو بەڵام هەرچیەک بکرایە توانای وڵامدانە و قسەکردن و پرسیارم نەبوو لە کیل ئامبوڵانس هات و منیان بۆ نەخۆشخانە بر هیچ کێشەیەکی جەستەییم نەبوو ناچار کردیانمە دەرەوە منیش هاتمە دەرەوە و ئەدرەسی ئۆتۆمبێلەکەیان پێدام و بە تەکسیەک چوومە لای ئۆتۆمبێلەکەم و ماوەی چوار کاژمێر لەناو ئۆتۆمبێلەکەم مامەوە توانای لێخوڕینم نەبوو تا وردە وردە هەستم بە باشبوون دەکر و لاشە سووکی و ئەکتیڤی و چالاکیم بۆ گەڕایەوە هەستم دەکر هێزم تێدایە سیارەکەم گرم کرد و کەوتمە ڕێ هەر بێدەنگ بووم نەم دەتوانی بیر بکەمەوە بێ دەنگیەکە ئارامی پێ دەبەخشیم پاش ڕۆشنێکی زۆر بەرەو کۆڵن لە ڕێگادا دەستم نا بە دوگمەی سیدی و سیارەکەم قورآانی لەسەر بوو بە دەنگی سەعدی ئەلغامدی سەرەتا ئاسایی بوو وردە وردە گیانم قورس بوو دیسان وەکو ئەوەی بە چەکوش بکێشن بەسەرمدا و بە پەلە سەیارەکەم لادا هەروەها بارانیش دەباری دەرگای سیارم کردەوە بۆ ئەوەی دابەزم هەناسەم بۆ نەئەدرا ئەوەندەش ئازاری سرم هەبوو ئاگام لە هیچ نەمابوو ئەوەندە ئاگادارم کەوتمە ناو قوڕ و چڵپاوی سەرجادەکە و ئاوی باراناوی سەر شەقامەکە بەسەر دەم و چاومدا دەڕۆشت کە چاوم کردەوە لە نەخۆشخانەیەک بووم داوام لە کەسێک کرد لە نەخۆشخانەکە کە تەلەفۆنەکەم بۆ پەیدا بکەن و پێیم وت کە لە ناو ئۆتۆمبیلەکەمدایە و شەحنەکەی شیم بۆ بهێنن نەم دەوێرا هەڵسم بسمە دەرەوەی ئەو ژوورەی کە تێیدا پاڵ کەوتبووم دەترسان بکەوم و کەس نەبێت هەڵم بگرێتەوە پەرستارەکە وتی ئۆتۆمبیلەکەت لێرە نییە بەڵام لە شوێنێکە نزیک هامبورگ هیچ کێشت نییە دەتوانیت بڕۆی پشکنینمان بۆ کردویت و هیچ کێشەیەکت نییە ماکوان بەڵام سەر ئێشەیەکی زۆرم لەگەڵدایە هۆکارەکەی چییە پەرستارەکە حەپی ئازار بخۆت ساک دەبی تو هیچ کێشەیەکت نییە و دەتوانیت بڕۆی تەکسیم گرت و بەرەو لای سەیارەکەی خۆم ڕۆشتم هەستم کرد کەسێکی ئاسایم و هیچ ئازارم نییە بەڵام زۆرم برسیە و نزیکەی بیست و چوار کاژمێر دەبوو هیچم نەخواردبوو چوومەوە ناو بازاڕ لە هامبۆرگ هەندێک سمیت و بۆرەک و خواردنی ترم خوارد و دیسانەوە چالاکیم بۆ گەڕایەوە خەریکی قاوە خواردن بووم گەڕامەوە لای ئۆتۆمبیلەکەم گەرمم کرد و نەڕۆشتم بەڵکو دەستم کرد بە شەحنکردنەوەی تەلەفۆنەکەم نەمدەوێرا بیر بکەمەوە هەستم دەکرد شتێک لە ناو مێشکمدا دەهات و دەچوو ئازار لە گیانمدا نەبوو بەڵام هەستم دەکرد جوڵەی گیانم لە دەستی خۆمدا نییە تەلەفۆنەکەم کردەوە و تەلەفۆنم کرد بۆ خێزانم دوای هەواڵ پرسی وتی زۆر خەمم بووە بۆ تەلەفۆنەکە داخرا بوو ماکوان شەحنم لێون ببوو تا کڕیم زۆرم پێسوو خێزان ئەی سەلامەتی تۆ ماکوان زۆر باشم ببورە دەبوو هەوڵم دایە تەلەفونم بکردایە بەس نەمتوانی دەترسام لەوەی سەیارە لێ بخوڕم دەستم نا بە تەزیلەکەدا قورئانەکەی لەسەر بوو لە ترساندا کوژانمەوە بێ دەنگیش ڕووی تێکردم هەستم دەکرد خۆم نیم دەمویست خۆم بم نەم دەتوانی کەسێکی لاوا سەقی و بە زەویدا کە بیر و هزری خۆمم دەجوڵان ئازار بەسرمدا دەهات دەمویست بیر بکەمەوە بۆچی وام لێهاتووە هیچ وڵامێکم دەست نەدەکەوت بیرم کەوتەوە کوا پەروانە لە بیرکردنەوەی پەروانەدا بووم ئەوەندەم زانی پەروانە و ئەعوەر و ویرسان هاتن بۆ لام ویرسان زۆر دەمێک بوو ئەمویست ببینە هاوڕێ ئێستا هاوڕێین و کەس ناتوانێت لە هاوڕێیەتیمان بکە ماکوان من هەرگیز نابمە هاوڕێی ئێوە پەروانە ڕووە و من هات و دەستی خستەوە سەر شانم و لە پڕ دیار نەما و ئازارە زۆرەکە هاتەوە بەسەر سرمدا و شتێک لە ناو مێشکمدا دەیوت سوزدە بەرە بۆ ویرسان دەنا مێشکت ئەتەقێنم بەسەکوش دایان کێشا بە سرمدا هەر دەیوت سوزدە بەرە بۆ ویرسان. منیش لە تاو ئازاری سەرم هیزم بۆ نەدەکرا و دەشمزانی سوزدە بردن بۆ ویرسان واتای کافر بوون و لەناو چوونمە. چی عەزابێکیان دام خوایە. هاوارم دەکرد خودای گەورە فریام کەوی ئەو هەموو خەڵکە بە دەورمدا پێ دەکەنان و کەس دەستی نەئەدا بە دەستمەوە. تا جارێکی تر بە قورسی کەوتمەوە سەر زەوی و ئەوەندی تر ئازارم پێ گەیشت و دیسانەوە بوورامەوە. ئاگام لە خۆم نەما دەم و چاوم لەگەڵ خاک و خۆڵدا تێکەڵ ببوو ئازارێکی وام هەبوو نەمدەزانی چۆن ڕزگارم بێ هەر کە دەم ود ئەستەخفیروڵا بە تەور و چەکوش دەیان کێشا بەسرمدا هەر دەموت لا حولەوەلا قوەتە ئللا بللا وەکو کەمتیار قەب لە جستم بگرێ دوام لێ دەهات ناچار قورآانم واز لێ هێنا و خۆم دەمبەست کرد بۆ ئەوەی زیکری خودا نەکەم ڕوت و قووت کرامەوە لە مرۆڤێکەوە بووم بە ڕۆبۆت و کارەکەر و خزمەتکاری پەروانە و ئەعوەر و ویرسان. چارم نەما. ئەو کاتە کە نانم خوارد لە هامبوورگ، کاتژمێر شەشی ئێوارە بوو، هەڵسامەوە لای ئۆتۆمبێلەکەمدا. لە جێگای پارکینگی ئۆتۆمبێلەکاندا خەبەرم بۆیەوە. کۆمەڵێک گەنج بەسەر سەرمەوە بوون. هەڵسام و سوپاسی ئەوانم کرد و وتم، باشم، ئەوە ئۆتۆمبێلی خۆمە ماندوو بووم و خەوم لێ کەوتبوو. بەڵام کاتژمێر هەشت و نیوی شەو بوو. تەلەفۆنم کرد بۆ فریات داوام لێ کرد هەرچۆنێکە بێت و فریام کەوێت تەندروستیم باش نییە فریات ئەو جێگاکەی کە تێدای بە ڤایبەرەکەت ئەدرەسەکەی بنێرە وچێک ئەدرەس بکە بزانم چەندە دووری لە منەوە بۆیم نرد کە تەماشای کردبوو ئاگاداری کردمەوە کە پێنج کاژمێر لێمەوە دوورە پێشم وت هاوڕێیەکی بهێنێ چونکە من ناتوانم ئۆتۆمبیل لێخوڕم فریاد هەر ئەمشەو بە پشتیوانی خودا دەگەمە لات لە جێگای خۆت مەجوڵێ بۆ زانیاریت خۆشەویستێکی تۆم لایە ماکوان دەزانی کێیە؟ ماکوان بەخوا فریاد ئەوەندە بێزارم لە خۆم کەس ناناسمەوە بە قوربانتان بم فریام کەوت فریاد باشە ماکوانگیان سوارەم لایە کاکە بازی گەڕەکی خۆمانە ماکوان ئەزانم ئەو سوارەی پێمان دەوت کاکە باس فریاد بەڵێ ئەویش لەگەڵ خۆم دێنم و ئێستا دێین ئەزانم بێ تاقەت دیاری وا هاتین و ئاگات لە خۆت بێت و نەجوڵێی ماکوان وەکو پێم وتی بە هیچ شێوەیەک ئۆتۆمبێل لێ نەخوڕی هەرگیز ئاوا بە ناساغی تۆم نەدیوە ماکوان باشە دەست و بردێک بکەن چوومەوە ناو ئۆتۆمبێلەکەم لە فەیسبووەکەم خۆم سەرقاڵ کردبوو بە نووسینی کورت کورتەوە دیسانەوە لە دەرەوەی ئۆتۆمبێلەکەم وەکو ئەوەی گردبوونەوەیەک بکەن دنیایەک کوڕ و کچ و پیاو و ژن کۆبوونەوە ویرسان و پەروانەم تیایاندا بینی و دابەزیم و پاڵمدا بە ئۆتۆمبێلەکەمەوە و لێیان دەترسام بەهۆی کەش و هەوای ساردیشەوە هەڵدەلەرزیم پەروانە هاتە لام و وتی بۆ دەلەرزیت سەرماتە؟ ماکوانیش زۆر بە کەساسی وتی بەڵێ سەرمامە. پەروانە، چاکەتەکەی خۆمت بدەمێ بیکەیتە بەرد؟ ماکوان، نا نامەوێ سوپاس، هەر وام وت دیسانەوە هاتەوە تەنیشتم، سەری کردە سەر شانم و دیار نەما. ئازارەکەم دەستی پێ کردەوە و ئەوەندەیان پیا کێشام کڵۆ خوێنم هەڵدەهێنایە دەرەوە، خوێنەکەم سوور نەبوو، بەڵکوو خوێنێکی قاوەی بوو. دەنگەکە دەهات و پیایاندا دەکێشام و دەیوت، سوزدە بەرە بۆ ویرسان. پەروانەش زۆر ئازاری دام سەرم بەرز کردەوە و هاوارم کرد ئەگەر چاک ببمەوە پەروانە پەروباڵت دەکەم ئاگاداری ئەوە بووم کە چی لەگەڵ پەروانە و ویرساندا بوو پیان دەکێشام چە ئازارێکم توش بوو خویە هاوارم دەکرد فریام کەون کەس بەهانامەوە نار زارێکی دیکە کەوتمەوە سەرزەوی دەموچاو و گیانم لە ناو خوێنی خۆمدا گەوزا بوو خۆم بەزەییم بە خۆمدا هاتەوە. لە دوای ئازار و ئەشکەنجەیەکی زۆر دیسان بێهۆش کەوتم و ئاگام لە خۆم نەما. نازانم ماوەی چەندێک بێهۆش بووم، بەڵام ئەوەی بە ئاگای هێنامەوە ویرسان بوو. پێمی وت، هاوڕێ ماکوان ئۆتۆمبێلەکە لێ خوڕا با بڕۆین. ماکوان، ناتوانم هەڵسم. ویرسان، بە توانا و هێزی خۆم هەڵت دەسێنم. پاڵ سەدەی با بڕۆین ماکوان. ناتوانم بێم چاوەڕوانی خەڵکێک دەکەم ناتوانم لێرە بجوڵێم. پەروانە لە پشتی ویرسان هات بەرەو ڕۆم و وتی دەی دیان دەزانی چیت لێ دەکەم. ناچار لە تاو ئازار ئەو جێگایم جێهێشت و بە لێخوڕینی سارا هەر ڕاست و چەپیان پێ دەکردم. تا بردمیانە ناو دارستانێک و هاتمە دەرەوەی ئۆتۆمبێلەکەم تەماشام کرد ئاهەنگێکی زۆر خۆشە منش لەگەڵ ویرسان دابەزیم و ڕوو ئاهەنگەکە چوین بێ ئەوەی قسە لەگەڵ یەک بکەین ڕۆشتین هەموو هەڵدەپەڕان و بەرازیان سوور کردبوو و شەڕابیان دەخواردەوە کوپێک شەڕابیان بۆ من هێنا منش دەست بەجێ ڕشاندم جارێکی تر پەروانە بەرەو ڕووم هات، منیش ڕام کرد بەرەو لای ئۆتۆمبێلەکەم و چوومە ناو ئۆتۆمبێلەکەم و دانیشتم و تەماشام کرد لەناو ئۆتۆمبێلەکەدا دانیشتووە. پەروانە وتی. خەسرەو گیان بۆ لە دەستم ڕادەکەی، نازانی من تۆم چەندە خۆش دەوێ؟ ماکوان. من پێویستیم بە خۆشەویستی تۆ نییە. بە ترسیشەوە قسەم دەکرد، چونکە زۆر ئازاری دابووم. پەروانە وەرە پێکەوە بڕۆینەوە بۆ ناو ئاهەنگەکە و بەیەکەوە سەما بکەین ماکوان ناتوانم حەز دەکەم لێرە پشوویەک بدەم پەروانە بە تووڕێیەوە وتی دا ئەبەزیان داد بەزێنم ماکوان زانیم هەڕەشەی و بەچە کوش دەکێشێتەوە بە سرمدا بۆیە ناچار دابەزیم و دەستم خستەوە ناو دەستی و بەرەو ئاهەنگەکە چوون هەموو بە دەوری من و پەروانەدا سەمایان دەکرد و پێدەکەنین و زڕڕەی پێکی شەڕابیان دەکێشا بە یەکدا. ناچار مامەوە. هەستم بە سەرما دەکرد. دەستم لە ناو دەستی پەروانەدا بوو. هێزم تێدا نەمابوو. ئەوەندە ئازارم هەبوو. تەلەفونێکم بۆ هات لە فریادەوە. دوور کەوتمەوە بۆ ئەوەی گوێم لە فریاد بێت. فریاد وتی. ماکوان لە کوێی؟ ماکوان. بردوویانم نازانم لە کوێم. فریاد. ئەو خوێنە لە تۆ ڕشتووە لەو جێگای کە ئۆتۆمبیلەکەتە لێ پاڕ کردووە ماکوانش بەدەم گریانە وتی بەڵێ زۆر ئازاریان داوم فریام نەکەون دەفەوتێم فریاد مافیاکانی بێڵدەربرگن ماکوان خۆیانن دیار بوو ئەو بە مرۆڤ تێگەیشتبوو فریاد، ئێستا لە کوێی تۆ؟ ماکوان، لە دارستانێکم دوورم لە شار. فریاد، لۆکەیشنەکەت بکەرەوە و دایمەخە، لە هەر جێگایەک بیت ئەتدۆزمەوە و دێمە لات. ئەوەی ئەووتی کردم، بەڵام لە ئەنجامدا ویرسان و پەروانە هاتنە لام و پرسیان کێ بوو قسەت لەگەڵ دەکرد؟ ماکوان فریادی هاوڕێما بە شوێن مندا دەگەڕێ ویرسان ناوی دایکی فریاد چییە ماکوان یەکسەر بیرم کەوتەوە کە سیحری لێ دەکەن پیانم ود نازانم دایکی ناوی چییە دەشم زانی بەڵام پێم نەوتن پەروانە ڕۆ من هات هەرچۆن بوو تەلەفۆنەکەم خستەوە گیرفانم وتم نەوەک و لێم بدەن با ئەوان بم دۆزنەوە دووبارە هاتە لام و چووە ناولاشم و ئەوەندەیان پیا کێشام خوێن بە چاو و بە لوت و دەممدا دەهات لە ناو ئەو قوڕ و خاکەدا خستمیان وەکو مار پێسم دەخوارد ئەوەندە ئازاریان دام تا ناچاریان کردم هەڵبسمەوە و بەو هەموو قوڕەوە ڕۆ ئۆتۆمبیلەکەم ڕۆشتم ویرسان دەیوت لێ خوڕە لەم ناوە نەمێنی خوێن فوارەی دەکرد هەموو گیانم قوڕ و چڵپاویە ئۆتۆمبێلم لێ خوڕی خودای گەورە کردی ئۆتۆمبێلەکەم چەقی و نەدەڕۆشت پەروانە هاتە دەرەوە و وتی وەرە دەرەوە لە ئۆتۆمبێلەکەت با بڕۆین دەستم لە ناو دەستی دابوو بە ناو قوڕدا دەیان بردم هیچ چارەیەکم نەمابوو ئەوەندە سەرمام بوو خوێن بە دەموو چاومەوە کڵۆ کڵۆ ببوو تا هێزم تێدا نەما و کەوتم لە ناو ئەو دارستانەدا کە چاوم کردەوە لە ناو نەخۆشخانەیەک بوو زیاتر لە چوار دکتۆریش بە سەرمەوە بوون چەند پەرستارێک خوێنەکەیان دەسڕی بە سینە و دەم و چاومەوە جلی نوێیان بۆ هێنابووم خەریک بوون منیان دەگۆڕی لە دەوری پزیشکەکان فریاد و کاکەبازم بینی دەستم بۆ درێژ کردن خێرا هاتن بۆ لام و دەستم خستە ناو دەستی فریاد و کاکە باز فریاد چی ڕوویداوە کێ وای لێ کردووی ماکوان پۆلیسیشم ئاگادار کردوتەوە چەند جار هاتوون قسەت لەگەڵ بکەن بەڵام بێ هۆش بووین. کاکە بازیش کە پێی دەوتم کاکە سوور، لە گەڕەک ماوەیەک هاوڕێ بووین و کوڕێکی ئازا بوو ناوی سوارە بوو، لە خۆشەویستیا پێمان دەوت کاکە باز. پێمی وت، کاکە سوور چییە من بزانم تۆ کێوی، کەس ناتوانێ تۆ بڕووخێنێ. دەستم کردەوە بە گریان. هەرگیز خۆمم وا زەلیل نەدیبوو. بەڵام هەستم دەکرد ئەوەی زەلیلی کردووم خەڵک نییە، هیچ کەسێک نییە. بەڵکو ئەوە خۆمم بە دەستی خۆم خۆممم زەلیل کردووە خۆم تووشی تاوان کردووە کاکە بازیش بۆ گریانەکەی من دەستی کرد بە گریان وتی ئەگەر پیاو بم ناهێڵم حەقت بڕوا فریاد بۆی باس کردم و هۆتێلەکەشیان دەسووتێنم پزیشکەکان جێیان هێشتم ویستم قسە بۆ فریاد و کاکە باز بکەم بەڵام ئەوەندەم زانی پەروانە هات و منیش وتم ئەو دڵە قۆڕەیە ئاوای لە من کردووە هاتەوە ناو لاشەم و دەی کێشا بە سرمدا ئاگام لێ بوو سرم لەسەر باوەشی کاکە باز بوو خوێن کڵۆکڵۆ ئاهاتە دەرەوە لە دەمم و لە چاو فریاد خۆی پزیشک بوو حەپەسا بوو بە دیارمەوە نەی دەزانی چی بکە ناچار بە چەرچەفی نەخۆشخانەکە خوێنەکەی بۆ دەسڕیم و هاواری دەکرد وەرن بەلایەوە دیسانەوە ئازارێکی زۆری دامەوە، دووبارە خوێن بە چاو و لووت و دەممدا دەهات، وەکو ئەوەی بە چەکوش بکێشن بە سەرمدا. زۆر ئازارم هەبوو. هاوارم کرد خودای پەروەردگار ئەگەر تاوانیشم کردبێت من هەر تەڕەفی زاتی تۆم، فریام کەوە لە کەس داوا ناکەم تۆ نەبێ. ئازارەکەم نەما و هاتمەوە سەر خۆم تەیەمومم کرد و دەستم کرد بە نوێژ دوو ڕکعات نوێژی تەوبەم کرد هەر بە پاڵکەوتنەوە پرسییم کاتژمێر چەندە فریا دژوتی کاتژمێر چواری بەیانە تەیەمومێکی ترم کردەوە و دەستم کرد بە نوێژی عیشا چونکە نوێژی بەیانی مابووی دوای نوێژەکە لاشەم سووک بوو داوام کرد دەمەوێ خۆم بشۆم هەر لە نەخۆشخانەکە دووش و حەمامیان نیشاندام خۆم شۆردوو بەدەم زیکرەوە هاتمەوە بۆ ژوورەکە و بە جەماعەتم وت دەردی من لەم نەخۆشخانەیە چارەسەر ناکرێت کاکە باس کاکە بەس پێم بڵێت چی بووە ئەوەی پەنجەت بۆ ببا وەکو سەگ ئەی تۆپێنم بەس پێم بڵێ بزانم چی بووە ماکوان ئەوەی ڕووی داوە لە ڕێگادا بۆتانی باز دەکەم جارێ با بڕۆین بڕیارماندا و هاتی نەدەرەوە جەمەعەت وتیان دەچین بۆ هۆڵندا و دواتر بگەڕێەوە بۆ ئەلمانیا منیش ڕازی بووم کاکە باز ئۆتۆمبێلەکەمی لێ دەخوڕی لە تاودا نەمدەوێرا بچمە ناو ئۆتۆمبێلەکەی خۆم بۆیە خۆم لەگەڵ فریاد سەرکەوتم تا نوێژی بەیانی ماینەوە هەرچەندە ئەوانیش ماندوو بوون دوای نوێژی بەیانی کەوتینە ڕێ بەرەو هۆڵندا و شاری ئاڕنێم نزیکەی کاژمێر یەکی نیوەڕۆ بوو گەیشتینە ئاڕنێم و ئەوان ماندوو بوون لە ماڵی فریاد خەویان لێکەوت تا ئەوان هەڵسان خواردنم بۆ دروستکردن هەموومان زگورتی بووین فریاد و خێزانی لەیەک جیا ببوونەوە و کاکە بازیش ژنی نەهێنا تەماشای سەلاجە و بەفرگرەکەم کرد هیچی تێدا نەبوو چوومە بازاڕ گۆشت و باینجانم کڕی و هاتمەوە برنج و تەپسیەکی جوانم دروست کرد و نوێژی نیوەڕۆ و عەسرم بە قەسر و جەمع کرد تا کاتی نوێژی مەغریب ئەوانیشم هەڵسان یەک جار برسیم بوو بەیەکەوە تێر و پڕ نانمان خوارد پرسیارم لە فریاد کرد کەس دەناسی لەم شارە ڕوقی شەرعی بخوێنێت و بزانێ فریاد من نازانم ئەو شتە چییە بەڵام مەلایەکی مەغریبی دەناسم ئەو کوڕی ڕەفیقم وتی زنۆکە و شتی وا دەردەهێنێ ئیتر منیش زۆر گوێم پێ نەداوە ئەگەر دەڵێی تەلەفۆنێکی بۆ دەکەم بەڵام من عەرەبی نازانم مەگەر خۆت پێی بڵێ ماکوان. زۆر باشە ئەوە چارەی دەردی من دەکا. قسە لەگەڵ هاوڕێکەت بکە و با ژمارەکەیمان بدات. فریاد. قسەی لەگەڵ کرد و من و کاکە بازیش سەرقاڵی قسە و باسی خۆمان و یادگاری بووین و چیم بەسەر هاتووە بۆیم گێڕایەوە. باسی ئاڵتوون و ڕافیم بۆ کرد کە دزیویەتی و دۆزراوەتەوە. ئیتر ئاگام لێیان نەماوە. لە باسی ئەم قسانەدا بۆ فریاد هات وتی، ئەو ژمارەکەیە قسە لەگەڵ شێخ خالید بکە چاوەڕێی تۆیە. تەلەفۆنم بۆ کرد و بەیەکەوە قسەمان کرد. حاڵەتەکەی خۆمم بۆ باس کرد. پێیم وت، بەڵکو ڕوقیەی شەرعیم بەسەردا بخوێنین، جنم تێدایە. شێخ خالیدیش وتی، وەرن بۆ لای من لە ماڵی خۆمان دەری دەکەین. ڕازی بووم و چووین بۆ ماڵی شێخ خالید. هەر چوومە ژوورەوە کۆمەڵێک ئافرەتی مەغریبیم بینی. هیچیان حیجاب نەبوون پێکەنین و قسەی خۆشیان دەکرد و گوێم لە گۆرانی کازم ساهر بوو بە فریادم وت دڵنیای ئەمە شێخە یان کۆنسرت و شەوانی لەیالی هەیە فریاد بە پێکەنینەوتی بەخوا دەڵێن زۆر مبارەکە هەر جنۆکە ئەسووتێنێت ماکوان دەی یاخوا وابێ پێویستم بە کەسێکی خواناس و دەم و نفوس پاکە ئەمە بە ماڵەکەیدا دیارە سەماکەری تێدایە چوونە ژوورەوە بۆ لای شێخ خالید ڕووی کردە کاکە بازو لە خۆیەوە وتی تۆ زنەکە عاشقت بووە و سیحری ڕەشت لێکراوە خوای گەورە ڕەحمی پێکردین کە کاکە باز تێنەدەگەیش دەنا یەکسەر بە شێخەکەی ڕادەبوار کاکە باز ئەوە دەڵێت چی کاکە سوور ماکوان ببوورە لی تێکسووە دەڵێت زنەکە لە تۆدایە کاکە بازش بە پێکەنینەوە وتی کاکە سوور تۆ بڵی تەحویلی من کرابێ ماکوان هەرچەند تەماشای ئەمە دەکەم ساختە چییە؟ فریاد، با بزانین چی دەکا، پەلە مەکە با پێش ڕووداو نەکەوین. ماکوان، جەنابی شێخ من ناوم ماکوانە پێویستم بە ڕوقیەی شەرعییە، ماوەی چەند ڕۆژێکە هەست دەکەم جنۆکەیەک هاتۆتە لاشم، بەڵکو بە ڕوقیەی شەرعی بتوانیت بۆم دەربکەی، زۆر ئازارم دەدا. شێخ خالید، تۆ جنۆکەت تێدا نییە. دەستی ڕاکێشا بۆ کاکە باز وتی لە لاشەی ئەودا هەیە دووبارەی کردەوە لێم و وتی من دڵنیام تۆ جنت تێدا نییە ڕووم کردە کاکە باز پێم وت ئەو وا دەڵێ کاکە باز پێی بڵێ شەکری شکان من هیچ عیبێکم نییە فریاد کاکە ئێرش گەڕەکی خۆمان نییە لێرەش مەیکەن بە شەڕ ماکوان، فریاد با بڕۆین هیچ نییە ئەمە. فریاد، کەیفی خۆتانە با بڕۆین. ماکوان، شێخ خالید ئەمانەی لەگەڵمدان هیچیان نییە من جنم تێدایە. کاکە بۆ کۆتا جار پێت دەڵێم ئەگەر ئەتوانی ڕوقیەیەکی شەرعی بخوێنە و تەواوی دەکەین و دەڕۆین. شێخ خالیدیش زانی و دڵنیا بۆیەوە لەوەی کە دەڕۆین و من کێشەم هەیە پرسی ناوی دایکت چییە؟ ماکوان کە پرسی ناوی دایکت چییە یەکسەر زانیم ساحیرە وتم ناوی گوڵچینە لە ڕاستیشدا دایکم ئەو ناوەی نییە شێخ خالی دژوتی باشە دانیشە بڵند گۆیەکی هێنا و مایکێکی پێوە بوو وەکو ئەوەی کۆنسێر بکە و داوای سەد یۆرۆی کرد ڕۆم کردە کاکە باز و وتم ئەمە زۆر ساختە چییە ئەڵێن چی بۆ خۆشی تۆزێکی لێ بدەین کاکە بازی ڕووتی وەڵا دەمێکە بەیەکەوە شەڕمان نەکردووە با بەیادی جاران لی بدەین فریاد بیکەن لە ڕای خوا بەیادی جاران خەڵک گوێ لە گۆرانی دەگرێ یادگاری نێوان خۆیان دەگێڕنەوە نەکو شەڕ بکەن من سەد یۆرۆکەم ئەدەم و تۆزێک پێی ڕادەبوێرین و دەڕۆین ئیتر هیچی تر مەکەن خەسرە و تۆ ئاقلی بۆ پمپی سوارە ئەدەیت هەردووکمان پێ دەکەنین و لەبەر فریاد هیچمان نەوت شێخ خالید دەستی کرد بە چەند قسەیەک ووتی، کەهلان ئیبن سەهلان، هەندێک ناوی تری ووت، کاکە باز. کاکە سوور ئەوە باسی تایی مێشلان دەکا؟ ماکوانیش دەڵێ دامە قاقای پێکەنین. هێشتا پێکەنینەکەم تەواو نەکردبوو. هەرچی جنی شەوی ڕابردوو بوو هاتنە ئەو ژوورە. لە پێشیانەوە ویرسان دەڕۆیشت. بە کۆمەڵ هاتن و هەر وەکوو جاران پەروانەیان لەگەڵ بوو. ڕوو من هات و دەستی گرتم. بینیم شێخ خالید سوزدەی بۆ دەبردن تەماشای فریاد و کاکە بازم دەکرد کە ئەوان تەماشای ئەویان دەکرد کە سوزدەی دەبرد ئەوان وایان دەزانی سوزدە بۆ خودا دەبا بەس من دەمبینی کە سوزدە بۆ ویرسان و هەموو جنەکانی دیکە دەبا و گوێم لێ بوو دەستی بۆ ئەوان ڕادەکێشا و دەیوت اللە نور السماوات والارض هاواری دەکرد و قسەی سەیری دەکرد پەروانە دەستی منی گرتبوو. ویرسان چووە سەر کورسیەکەی شێخ خالی دانیش ئەویش ڕووی وەرگێڕا و سوزی بردەوە بۆ ویرسان منیش دەستم لە ناو دەستی پەروانەدا بوو ئاوەرە چووە پشتی سەری ویرسان و وەستا و هەرچی دەمویست دەستم دەربهێنم لە دەستی پەروانە نەم دەتوانی وەکو گیربوونێ قوفڵی کردبوو ویرسان ماکوان داوات کردین ماکوان من داوای ئێوەم نەکردووە ویرسان باش دەزانی بە تەلیسم گرتومیت و هیچ مەجالێکت نییە، نە حەسقیل دەتوانێ بێتە لات نە بەڕقان و نە سەسیلش، ئەوانیش وەکو تۆ لە بن دەستی مندان و کۆتاییان پێ هات، تۆ ئەگەر ئەتەوێت ئازاد بیت و لە شەڕی پەروانا ڕزگارت بێ وەکو ئەو خەڵکە ڕابوێرە بۆ خۆت بە خۆشی و شادی پارە و سەروەت و سامانی خۆت کۆبکەوە چۆن بەرگەی ئەو هەموو ئازار و ناڕەحەتییە دەگری بڕوا بکە بەزەیم پیاتا دێتەوە. ماکوان، مردن لە لای من شاییە، من لە تەڕەفی خودام، دەرچم و بێمەوە تەڕەفی ئێوە، ئەمە کارێکی گەمژانەیە. ویرسان، تۆ خۆشت بێت و ناخۆشت بێت تەڕەفی منی، ئەوەی تۆ بە پیاو چاکی دەزانی ئەبینی چۆن زەلیلە و سوزدەمان بۆ دەبات. ماکوان، ئەو سوزەی بردووە ڕاستە، بەڵام دەبینی من چۆن وەستاوم بە گەردن بەرزی، ئەو سەرە تەنها بۆ خودا نەوی دەکەم. مەگەر لێی بکەیتەوە لە لاشم تۆیەکی خوێڕی ئەوەت پێ ناکرێ هەتا توانیم یەک شەقم هەڵدا لە سەر خالیدی مەغریبی و هاوارم کرد ارفع راسک السجود للە هەر وام وت دیسان پەروانە چووە ناو لاشم وەکو سەلەی کڵانشیکۆف پێمی دەکێشا. منیش تەحەمولم کرد خوێن بە چاو و لوت و دەممدا دەهات و هێڵنجم ئەدا هەر سەرم دانا ئەنوەرد گوێم لێ بوو فریاد باوەشی پیا کردبوو لەو کاتەی کە شەقەکانم هەڵ ئەدا بەڵام خالیدی مەغریبی دەیوت وازی لێ بهێنن ئاساییە ئەو دەیزانی چی لە من دەکرێ. بێ هۆش کەوتم سرم خستە سەر شانی فریاد و هەروەها وتم با ڕۆ و ویرسان نەکەوم لەو کاتەدا ڕووداوەکەی ئەبوبەکر باقەلانیم هاتەوە یاد کە چووبوو بۆ لای قەیسەری ڕووس و بە پشت چووە ژوورەوە بە سەربەرزی ڕووی کردە قەیسەری ڕووس لە کاتێکدا بە فێڵ دەرگایەکی بچووکیان بۆ دروست کردن کە هاتە ژوورەوە سەری نەوی بکا ئەویش بە پشتا هات هەر نەم دەویست سەر نەوی بکەم مردنم پێ خۆشتر بوو لەوەی سەر بو ویرسان نەوی بکەم بێ ئاگا کەوتم بەسەر شانی فریادا کە هۆشم هاتەوە لە ماڵی فریاد بوو کە بە ئاگا هاتم فریاد بە سەر سەرمەوە بوو لەگەڵ کاکە باز وتم چی ڕووی داوە ئەوەی ئێوە بینیتان بۆم باس بکەن کاکە باز کاکە کە لەی ئەو پیاوە فەقیرە تەقان خۆ ئەو دوعای بۆ دەکردی بۆ وات لێ کرد بە زەین پیادە هاتەوە دوای ئەوەش کە تێت هەڵدا ئەو هەر دەیوت ئاساییە و قەیناکە نەخۆشە دەرمانیشی داینێ تۆ لەگەڵ جنۆکەکان قسەت دەکرد یاخود چی؟ ماکوان دەموت چی لەو کاتەدا من؟ فریاد باسی ئەوەت دەکرد کە بێجگە لە خودا سوزدە بۆ کەس نابی هەروەها دەدوت من تەڕەفی خودام و من تەڕەفی خودام ماکوان لا حەولە ولا قوتە ئیلا بیللا چۆن گیرم خواردووە دەرمانەکە چی بوو بۆی نووسیم فریاد، هەنگوین و زەیتی زەیتوونە، ئەم دوعایەشی بۆ نووسیوی، دوعاکەم لێ وەرگرت و کردمەوە، بینیم تەڵیسمی سیحر بوو، خێرا خستمە ناو ئاو تا ڕەنگەکەی تێکچوو، وەرەقەکە لەناو ئاوەکەدا توایەوە، چونکە شێخ بەرقان فێری کردبووم کە تەڵیسمی سیحر نەسووتێنی، سووتاندن زیاتر سیحرەکە بەهێز دەکا، جن و ساحیرەکان لە جنسی شەیتانن و شەیتانیش لە ئاگرە ئەوەی سیحر بەتاڵ دەکاتەوە ئاوی سازگارە یاخود ئاوی زەمزم زەیتونەکەم ڕژ لەگەڵ هەنگوینەکەش فریاد وتی هەنگوینەکە بەیانی دەمان خوارد بۆ فڕێتدا ماکوان ئەوە سیحرە براکەم سندی لێ سندی پێم بڵێ فریاد وەڵا سەد یۆڕۆ بۆ خوێندنی دوعاکە و 150 یۆڕۆژ بۆ دوعا و دەرمانەکان کە فڕێتدا ماکوان ئەگەر من پیاو بم لێی دەسێنمەوە کامتان دەزانن قورئان بخوێنن فریاد دکتۆر بوو نەی دەزانی بیخوێنێتەوە کاکە باز تا سێی ناوەندی خوێندبوو ئەویش نەی دەتوانی ماکوان فریاد کەسێک ناناسی قورآان خوێن بێ فریاد خەڵک دەناسم بەڵام دوای شەقێک هەڵنەدەی لە کەلەی ماکوان نا بێ خەم بە. فریاد تەلەفونی کرد بۆ کوڕێکی فەڵەستینی و هات بۆ لامان کوڕێکی دیندار و قورئان خوێنێکی باش و دەنگێکی خۆشی هەبوو ناوی یاسر بوو ماکوان یاسر ڕوقیە دەزانی بخوێنی یاخود نا یاسر دەزانم بەڵام بۆ خۆمم خوێندووە و ئەزمونم نییە فێرم کرد چی بخوێنێتەوە تا ئەو کاتەی چاک دەبم وازم لێ نەهێنێ ئەگەر دوانزە سەعاتیشم پێچوو یاسرم فێرکرد لە دەروی حەمامەکە بیخوێنێ بەسرمدا ئەگەر حاڵم تێکسوو بم خەنا بەردووشی ئاوەکە و ئاوێکی سارد بەسەر و گیانمدا بکەن ئەگەر خوێنم لێهات بەڵام با زلم لە بەردا بێت زلەکانیشم دامەکەنن وتم جارێ خۆم دەست دەکەم بە خوێندن دەست نوێژم گرت و دەستم کرد بە زیکرکردن و قورآان خوێندن سەتای سوورەتی بەقەڕم دەست پێ کرد بە پەلە پەروانە دەرکەوت و نەیهێشت پێنج ئاەت بخوێنم ڕاستەوخۆ کێشەی بەسرمدا ئەوەی پێم وتبوون کردیان بردمیانە بەر ئاوەکە و یا سرش بە دەنگێکی خۆش دەستی پێکرد دەیویست بکێشێ بەسرمدا لەگەڵ خوێندنی قورآانەکە و خوڕی ئاوە ساردەکە بە سەرمەوە وردە وردە هێزی پەروانە کەمتر دەبوو لە خۆشیدا پێ دەکەنین یا سروای دەزانیت ساک بووم ویستی بوەستێ خی گەورە هێزی پێبەخشیم و وتم تا سێ جار هەموو ئاەتەکان تەواو بکە و بیخوێنەرەوە بەسرمدا وردە وردە باش بوو لە دوورەوە ڕاقی و حەنانە و بەرقان و حەسقیل و سەسیل و ڕازی و هەموو جنە نوێ و کۆنەکانی ڕەفیقم وەکو لە دوورەوە بێن بۆ لام چاوەڕیان دەکردم و پێدەکەنین بە ڕوومدا دەستیان بەرز کردبووە بۆ ئاسمان و دوعاان بۆ دەکردم منیش لە دڵی خۆمدا سەڵاواتم ئەدا هەر دە سەڵاواتم ئەدا و دوای ئەوەش دە جاریش دەموت

خاولیان بۆ هێنام و باوەشم کرد بە یاسردا لە پشتی یاسرەوە شێخ بەرقان و حەسقیل سەلامێکیان بۆ کردم و ڕۆشت زۆر سوپاسم کردن و هەروەها وتم دڵنیا بن سوپاس بۆ خودای گەورە من تەواو باش بوومە بە پشتیوانی خودا ناهێڵم جارێکی تر تووشی ئەو حاڵەتە ببمەوە چونکە دەزانم لە چیەوە تووشی بووم نوێژی عیشامان کردو چوینە دەرەوە بۆ پیتزا خواردن ئەو شەوە زۆر ئاسوودە بووم هاتمەوە بۆ ماڵی فریاد و خەریکی قورئان خوێندن بووم تا دەوری یەکی شەو ئەوان خەوتن و من هەر خەریکی قورئان خوێندن بووم دوای ئەوە دوو ڕکعات شەو نوێژم کرد خەوتم بۆ نوێژی بەیانی هەڵسامەوە نوێژم کرد و دەستم کردەوە بە قورئان خوێندن هەستم کرد زۆر ئاساییم بۆ یەکەمێک خەوتمەوە هەڵسامەوە تەلەفۆنم کرد بۆ سەیدا حوسێن پێم وت لە ئاڕنێم تۆش وەرە بۆ ئێرە و بچین بۆ لای ڕافی. لای ئێوارە بوو، بە کاکە بازم وت، با بڕۆین بۆ لای خالیدی مەغریبی ساحیر. چووینە ژوورەوە بۆ لای ئەو ساختەچییە. ئافرەتێکی لا بوو. کە چوومە ژوورەوە زیکرەکانم خوێند. هەر منی بینی ڕەنگی گۆڕا. وتی باش بوویتە یاخود نا؟ وتم زۆر باشم، ئەو دوو سەد و پەنجا یۆرۆیەم بدەرەوە. دەنا ئێستا هەرچی لە ماڵەکەتدایە دەیشکێنم. بەخوا من قسەکەم تەواو نەکرد کاکە باز شەقێکی تێ هەڵدا. ئافرەتەکە بەرگری لێ دەکرد پەلاماری کاکە بازیان دا. منیش چوومە لای وتم، خۆشت و ئێمەش لە شەڕ لابە، پارەی خۆمان بدەرەوە و دەڕۆین. ئەیویست پارەکە نەداتەوە. کەللەیەکم لێ دا لەگەڵ زەویەکەدا تەختم کرد. ویستی هەڵسێتەوە. دارێکی لابوو لە خەڵکی ئەدا بۆ ئەوەی بەو دارە جنۆکە دەربهێنێ. زوو دەستم دایە دارەکە و چوار دانەم بە دڵی خۆم پێیدا کێشا داخۆ بەو دارە چەندی کێشابێ بە خەڵکیدا بەخوا کاکە باز سەرقاڵ بوو بە شەڕی ژنەوە منیش بەرەو لای کورسیەکەی چووم زانیم ئەیخاتە ژێر کورسیەکەی چونکە ئیشی ئەو ساختە چیانە وایە دەستم کرد بە ژێر کورسیەکەدا پڕ بوو لە یۆڕۆ لەوانەیە ئیشی یەک مانگی بووبێ بە ئارەزووی دڵی خۆم دەرم هێنا و خستمە گیرفانم و دانەیەکی تریشم پیا کێشا ماکوان. کاکە باز ئەوە بۆ پاڵێکی پێوە نانێی کاکە باز کورە شەڕەکە گەلێ خۆش من بەلامەوە ئاساییە تومەز خۆی هەڵواسیوە بە کاکە بازدا ئەویش زوو زوو دەڵێ شەڕ ئاوا بێ حەز دەکەم هەمیشە لە شەڕدا بم پاڵێکم نا بە ئافرەتەکە و پێم وت تۆ بڕۆ هەندێک پارەی تریشم هێنا گەڕاینەوە چاوەڕێ حوسێن بووم بێت و بچین بە شوێن ئاڵتونەکاندا بگەڕێن لێرەش چیرۆکەکە ڕادەگرین هەوڵ دەدەین لە ڤیددیوکانی داهاتوودا تەواوکەری ڕووداوەکان باس بکەین و زۆر زۆر سپاستان دەکەم کە تا ئێستا بینەری ڤیددیوکە بوون ئەگەر ڤیددیوکەتان بەدڵ بوو ئەوە هەر ئێستا لایکی ڤیددیوکەمان بۆ بکەن و هەروەها شێریشی بکەن لەگەڵ هاوڕەکانتان و لە بیرشتان نەچێت ئەگەر ئەتانەوێ هەمیشە بابەتی نوێ لە کەناڵەکەی ئێمە ببینن ئەوە هەر ئێستا سەبسکرایپی کەناڵەکەمان بکەن و زەنگۆڵی تەنیشتی سەبسکرایپە کەشت سالاک بکەن و لە بیرشتان نەچێت هەر ڕخن و پێشنیارێک یاخود بیرۆکەی ڤیددیوەکتان بۆ کەناڵەکەی ئێمە هەیە ئەوە هەموویمان لە کۆمنتی ئەم ڤیددیوێدا بۆ بنووسن و دووبار و سێبارە سوپاستن دەکەم و تەماشاکردنی ڤیددیوکە تا ڤیددیوەکی تر و تا کاتێکی تر هەر شاد و بەختەوەر بن و خواتان لەگەڵ بێت و ئامانەتی خوددا بن